Mela, Dottor Piscopo, fil-post li għamlet is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar, hija tenniet li inti sa mill-bidu nett urejt biċ-ċar li ma tridx taħdem magħha, li qatt ma ridt tipparteċipa f'dak li kien qiegħed jiġi organizzat mill-istess Kunsill, li inqast milli tattendi nofs il-laqgħat li saru mill-elezzjoni sal-lum, u li meta attendejt l-attendenza tiegħek ma kinitx jew kompleta jew hemm tlettax raġuni f'nofs il-laqgħa jew f'biċċa minnha. Tinnega jew tirribatti għal dawn l-akkużi? Fuq il-kwistjoni, l-ewwel waħda, li jiena ma ridtx naħdem magħha mill-bidu nett, din hija gidba, mhu veru xejn. Anzi, jiena ilni nikkontesta l-Kunsilli Lokali ġewwa San Pawl il-Baħar Għal dawn iż-żewġ leġislaturi, din u ta' qabel, fejn kien hemm maġġoranza Laburista. Qabel ħdimt ħafna, kien is-Sindku Ray Tabone li tani l-opportunità li naħdem allavolja li kont membru fil-, Partit Oppost, fil-minoranza, jiġifieri li ma rridx naħdem magħha hija daqsxejn far-fetched, anzi, naħdem ma' kulħadd dak li dawk li kunsidera li huma ta' rieda tajba jridu jaħdmu għall-ġid tal-lokalità, jiena lest li naħdem magħhom u anki issa, fir-riżenja tiegħi, lest li xorta nibqa' naħdem għall-ġid tar-residenti. It-tieni punt fuq l-attendenza tiegħi Huwa veru illi ma attendejtx għal ċertu ammont ta' laqgħat, dak li huwa iswed ngħidlu iswed, biss trid tara minn fejn ġejja. Li ġara huwa illi jiena mill-bidu nett bdejt inħossni urtat ta' kif is-Sindku bdiet tatteġġa ruħha mal-maġġor parti tal-Kunsilli Rabin, anki b'mod speċifikat, speċifikament miegħi, fejn anki l-mod kif nindirizza Kif nindirizza punt Il-mod tagħha kien dispreċċattiv fil-konfront tiegħi, u l-kunsilliera l-oħra jafu b'dan, allura awtomatikament iġġibek daqsxejn konxju tgħid isma' jiena alright, nattendi għal-laqgħat tal-Kunsill, biss meta tara dak l-attaġġament taqtagħlek qalbek. Biss żammejt sod din ir-riżenja Ma ħadthiex b'mod ħafif ngħidli. Provajt nissaporti, nissaporti tul ta' żmien. Tajt kritika, kritika kostruttiva, mhux kritika illi ridt biss inkisser, ma kellix l-interess. Fil-fatt għalhekk domt Ma tfajt ir-riżenja tiegħi għax tajti ċans darba, tnejn, tlieta, meta ma rajtx riżultati allura ma rridx nidħaq bija nnifsi iktar minn kulħadd u nibqa' nopera taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista. Taħseb li
din is-sitwazzjoni żvolġiet riċentament f'dan l-aħħar ġimgħat għaliex L-istorja ftit ilu ħarġet dan ftit ijiem. Iva. Din hija storja li ilha għaddejja? L-istorja ilha għaddejja. Kien hemm diversi tentattivi min-naħa tagħna illi nressqu l-ilmenti tagħna, struttura fil-partijiet fejn stajna nsemgħu leħinna. kien hemm biss kienu limitati ħafna meta inti tiltaqa' ma' persuna darba darbtejn tlieta u ma jsir xejn anzi l-affarijiet jibdew jidhru li ġejjin bil-kontra tgħid mela dak li qed tixtieq twassal mhux talli mhux qed jinstema' imma qed jiġi l-kontra allura tibda tgħid isma' there's something wrong u allura ma ma nkunux nistgħu noperaw, ma nkunux nistgħu naħdmu għal ġid tar-residenti. Meta l-interess ta' ta' min ikun qed imexxi ma jkunx paralleli ma' dak l-interess tar-residenti, il-prijoritajiet jiġu mħawdin, jekk hija l-prijorità tat-tindif tal-kriminalità fil-lokalità, prijorità li meta resident, sempliċi resident jikkomplejnja, jagħmel complaint mal-Kunsill, u dan jiġi totalment injorat, dawk huma prijoritajiet qabel ma jiġu affarijiet oħra li huma b'żgħar fl-għajnejn. Allura meta tara l-prijoritajiet ikunu mħawda mit-tmexxija, allura mbagħad tibda tibda tagħraf iktar minn qatt qabel illi hemm xi ħaġa ħażina.
Mela, Sur Vella, is-Sinjura Galea akkużatek inti li ħadt deċiżjoni meqjusa bħala waħda kontra l-lokalità u kontra r-residenti tal-istess lokalità, waqt li fl-istess ħin inti użajt kliem mhux xieraq u aġixxejt b'mod li mhux ta' rispett lejn il-Kunsill. X'deċiżjoni din kienet? U taħseb li taqbel magħha li kienet kontra l-legalità? Totalment ma naqbilx magħha minħabba l-fatt li jiena ġejt elett biex inservi lir-residenti u l-lokalità, jiġifieri ma jistax ikun li jiena qatt xi darba noqgħod kontra r-residenti li jiena ġejt elett biex inservihom. Il-problema li jien ma qbiltx huwa l-fatt kif ġie ppreżentat ir-rapport fuq il-mejda tal-ingaġġi. jew ħanaħdmu għal lokalità vera għall-ġid tar-residenti jew inkella ħanpoġġu l-affarijiet fuq il-mejda, ġast qrti fuq il-mejda u rridu nivvutaw magħha, li jien totalment dik ma qbiltx magħha. U minħabba l-fatt għalhekk wasalt għal din id-deċiżjoni fejn ħadtni jiena rreżenjajt b'mod indipendenti. Nixtieq inżid ukoll ma' dak li qal Joseph illi meta jitqiegħed rapport fuq il-mejda tal-Kunsill jew mozzjoni tal-Kunsill, aħna nevalwawha mill-bidu sal-aħħar mhux naraw l-outcome biss. Jiġifieri aħna meta vvutajna kontra jew astjenejna fuq dawn il-mozzjoni li għaddiet is-Sindku, Jidhirlna li ma kienx għall-benefiċċju tar-residenti li nivvutaw favur dawk il-mozzjonijiet. Kien hemm żewġ mozzjonijiet li kienu importanti fuq l-ingaġġ tal-iskrivana u fuq it-tender tat-tiżjin tal-Milied. Aħna ovvjament, kemm jien u kemm Joseph, u kien hemm kunsilera oħra li vvutaw bħalna, jiġifieri mill-Partit Nazzjonalista, illi illi dehrilna illi illi l-proċedura li ttieħdet, alright, biex joħroġ it-tender tal tal-tiżjin tal-Milied, aħna ma konniex kontra li nżejnu l-lokalità tagħna, anzi aħna bdejna minn Marzu ta' dis-sena biex ma jiġrilniex bħas-sena ta' qabel niġu fl-aħħar xhur u kulħadd ma jaf se jaqbad jagħmel. Biss, inħela ħafna ħin minn Marzu sa Novembru, mbagħad ġiet mozzjoni f'Novembru fejn ma kienx għas-sodisfazzjon tagħna kif inħareġ tat-tender, Sindku sejħitilna qaltilna ismagħni issa wasal iż-żmien illi nagħtu t-tender tat-tiżin imma dehrilna illi l-mod kif ingħata ma kienx skont il-liġi u allura astjenejna fuq dak il-punt. Jiġifieri, vera illi n-nies tat-triq jgħidu smani, jgħidu vvutaw kontra lil Inżejnu. Le, ma vvutajniex kontra lil Inżejnu, anzi, ridna minn qabel sa Marzu biex nibdew niddiskutu fuq din fuq din is-sitwazzjoni. Imma le, ma naċċettawx illi fl-aħħar minuta tinġieb mozzjoni f'Novembru, f'nofs Novembru, biex ningħataw nagħtu dawn l-affarijiet bi proċeduri li ma kinux ta' sodisfazzjon għalina. Jiġifieri hemm sitwazzjonijiet illi wieħed irid jidħol fihom. Aħna mhux ta' kemm naqbdu u nivvutaw kontra, mhux ta' pjaċir tagħna. Fil-fatt kien hawn anki kunsilliera tal-Labour illi vvutaw favur il-kunsilliera tan-Nazzjonalisti, jiġifieri ivvutaw. flimkien, għall-ġid tar-residenti. Jiġifieri, li tiġi one fine day tgħid li ismagħni, għax inti ma vvutajtx il-mozzjoni mal-Partit Nazzjonalista ifisser illi għamilt ħażin. Le, jista' jagħti il-każ li inti qiegħda fil-ħażin. Allura, nemmen illi l-atteġġjament tagħna kien, Atteġġjament aċċettabbli u mhux imur lil hinn mill-interess tar-residenti, anzi, konna hemmhekk u vvutajna kif ivvutajna għall-interess tal-lokalità, għall-interess għax fl-aħħar mill-aħħar aħna nirrappreżentaw mhux il-partit il-partit tagħna biss imma wkoll qed nirrappreżentaw ir-residenti li fl-aħħar tal-leġislatura jtuna rendikont.